Laa pe yot ba. Ka in ibedo ngat mugamo Kricito i yo me ada, peko tye mapol tutwal ma in ikato ki iye. Ento Baibul cikowa ni kwan jami eni weng ducu macalo gin ma konyi peke, pien deyo ma Lubanga obimiyo boti i kare me agikki bibedo yo mamwonya matek tutwal. Amen. Dong lok eni ni nyo video eni man ayubo ni tye me cuko cwiny jo ma ki ci kato ikom te kare matek tutwal kare mukene in ibedo anyaka nyo in awobi ma in i a ki gang ma gwok nongo gin nongo dini matek tutwal inongo ni guryemo in oko nyo gukwero culo cukul pic oko. pienne in ia woko ki i dini ma megi-ni. Dong amito awac boti ni pe ilwor gin mo, ket wangi i kom Lubanga. En aye olwongo in ni dok en bene bigwoko in i kom jami mapol tutwal. Waneno jo mapol tutwal ma kiwekogi, kikwero konyogio i yo mapol tutwal ento Lubanga oyabo doggola i rwom ma lamal matek tutwal. Dong wot i langa nyo a i wot i kom Kricito wangeyo ni obedo lweny ma in kare ducu ibedo ka nongone, pien Catan tye ka neno ni ibed ka dwoyo tam pa dano, dano pe wot i yo ma ce atir. Baibul waco matek tutwal ni Catan tye macalo lubanga me lobo eni-ni. Inongo kobbe ca ni labol ma waromo nenone en aye ni mato kongo maraco ma ce itimo i kom kare. Tim alaya ma ci itime i taun ma mewa. Agur ma kube icayo ni ki ci iyango ot pa dano. Ruk maraco ma kom kare dong cika bino. Dong awaci eni obedo dongo lobo. Inongo dong dano kom kare ni ruk ma ki ruku langwete ke dong pe ineno macalo ruk maraco. Ineno? Dano ci ineno gin ma pol kare ka dong pe iruku dong pe in dano. Ket wa video ma dong ki mako. Ki mako munero pa dano. Inongo ni wek ocarre maber tutwal ci lobo ma meko dong kube kane ci cito i kom mukene ineno ci watye i yo aryo ma myero in iye en aye me wot ki lobo nyo wot kacel ki Lubanga ineno catan bene kube cani dong wangeyo ni cane dong odwogo noko tutwal Baibul waco ni car pa catan dong noko. dong ci irune matek tutwal wek ka twere ka ma Kricito bidwogo-ni nongo ocoko jo mapol ocwalo i gang ma mege, gang pa Geena. Ineno? Ci i bira ma Catan kwede ca ci ibiro digi dano. Wan gire wamaro ingeyo gin ma pol kare weko yomcwiny bedo tye, dano maro. ento cwalowa i yo me to dok rwenyowa woko i nyim Lubanga. Ineno? Dong wot ma meri ma in ce iwot kwede ca-ni ilar, kare mukene ilarre ento laco pe tye ma yot tutwal i komi. Gen Lubanga, en aye bikoko in i kom kwayi jamini weng ducu. Ingeyo? Kare mukene yat bino i kare me yat, i kare ma alarre, nera owaco leb acel ni, 'Man dong in ilar en, man lakwat cene ma oa ki Kampala-gu. Lukwodini gibino i tiyo cente, gibino gimako cal nia wumi wangwu ee wamito mako calwu aminoo wamito lega piwu kara nongo kiti mito mako cal dong kicwalowu kunu nia ma i luwang man ma jo muwang oto watye mito kony i lobo Africa ka enini Uganda wa kicwal kony. Yo me goba. Ento lok a laco-ni pe omaro dok bene pe otwoko cwinya matwal. Amoka matek. Amen! Lawote mo bene obino omiya ludoo mo ci cokke. Owaco ni, 'Yet ma kom kagi ci imiye bot jo mularre, tutwal lukwadi. Ni, 'Aa man lukwadi dong tye ka tiyo cente. I kanica dong dano tye ka tiyo cente. Aa lukwadi bene ci ikwo kwo, giporo denge. Ladit owaco ni, 'Giyeto en ni kare ducu en ibedo ka ruko elmet pien en ongeyo ki pikipiki. In ibedo ngat ma maro kongo tutwal ee imaro kongo i elmet kun wek pe kinge ni in imaro kongo ineno ci inongo ni yat ma dano tye ka yero ne pe tye mabeco wange ni agiki pa jami weng ducu tye dok bene agiki en ma pol kare bedo tye ni jami mapol bedo tye ibaka cika pol kare dano nongo ineno inongo ni Ka in kobedo i caa eni in idonyo kobo i caa ni Kitgum town nyo idonyo i town ma tye i Komala me Uganda in dong ibineno kwo pa dano mm kwo ma iwenyo ni kwo ma dong okelo kome dano ci i kwo ma in bedo calo long diki gitongo woko an dong aciwai tutwalle jo ma gin guweko dong yo pa Kricito oko pien nongo yet onongo obedo matek tutwal. gua woko ki i kanica pien nongo mic ma Lubanga onongo omiyo tye i kwogi gubicayo ni gucito kong ka timo tim mapol-li gucito ka timo tim ma pol kare pe myero wan omyero po yet ma kiya ki yet omyero pe okwanywa ki nyim Kricito, Kricito kigoyo kingudo langa i kome kiyete kilwonye dwogo muneno. Meno weng okanyo pi in ki pi an. Ci ka dong Kricito okwanyo jami ma kumino, okato ki i kom jami meno, kun owaco ni en ebibedo karacel kwedwa, ci eni tek, pien wan wangeyo ni en bibedo karacel kwedwa, dok bene bibedo ka nyutowa yo ka ma nongo watamo ni yo-nu pe biyabbe. Ineno? Lam ma kom kare bene nongo odwogo pat ka ineno kiwaco ni lam ma ci i caro the village salvation ki town salvation pat pat dong tye ineno ento an amaro an abedo ka wot wa pol tutwal i kanija ma tye i caro kit ma dano paro kwede Lubanga kunu kit me gwoko laa ci irwom ma lamal. jo mukene wa ya ki igudo tobe ki igudo cupa wangeyo ni kare mukene nongo wene woko ci kiloko ada ento wangeyo ni jami eni bedo i cwiny ki lakit lok ma dano waco ee Lubanga neno cwiny dano keken pe paro ruk ma in iruku ada ci jo mukene tye ma giruku bongo marac ada calo bongo ma nongo omako kom oko bongo ma nongo tye macek ninwet in ci iwot munero ento in ibedo kwaya Eh? In itamo ni in ice iworo yo mace atir? Lubanga neno tim ma pol kare watimo, pien ka in icito in iruko ruk maraco, eh, icito ibalo wang omera moni kor canini, oporo kor ki larre, icwalo en i abor, nongo in ipoto i akemo pa Lubanga. Ineno? Ci kit ma wacwalo ki larwa kwede omyero obed i yo macer ma Lubanga poro dok ni ber. Amen? Ci lokka me agikki ma omyero an awacci ni laa ma Lubanga omiyowa ni obedo gin maber ma okonyo kwo pa jo mapol ineno inongo ni taa dong pe kimato, kongo dong pe kimato, coko mon dong pe kicoko, kwo bene pe kikwalo jami mapol ma laa otimo i kwowa pingo pe in ikwany yo meno wek okwany in ki i kom jami maraco ma ci itimo i kwo pa dano. Dong in pe ipar yet egi-ni? Ee, nen mere calo gin mo ma ci ikato akata mere, ineno, ci inongo ni imedde ameda nongo kwo tye maber. Amen! An apwoyo matek tutwal me winyo lokke-ni Ange ni wi cuko cwinyi, wii pe owil ki subscribing wek bene video eni dano mapol obed ka neno ne pien konyo gi i yo mapol tutwal. An apwoyo matek tutwal.